Mamoste tişta ku ez merix dikim fikra te niha ya herî muhîm acîl li pêşiya me elbet ev pêvajoya li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê ye. Pêva girêdayî elbet Rojavayê Kurdistanê Sûriyê jî heye. Pêşketinê pir girîng çêbûn di van rojên dawiyê de. Li Rojavayê Kurdistanê heyetekî ku pêşda hatibû amadekirin, çawa ku hatibû Yani hazirî hebû, ew heyet çû Şamê, hevdîtin çêbû, çênebû, encam çi ye, çiqas kifş bû em nizanin. Lê aniha hale hazir tişte ku em dibînin çiqas rast e nizanim ema xitimandinekî xuya dike li Tirkiyê di vê pêvajoyê de ji ber ku herî dawî li gorî pîlanê diviyabû hemî hepsî serbest bihatina berdan. Qe nebe Mirovên ji dava Kurd û Kurdistanê serbest hatine berdan, mirovên ji doza PKK'ê hatine girtin serbest hatine berdan ama em dibînin tê de tune ye. Di van amadekariyan de tune ye. Pêşniyaz ji AKP'ê hatibû ama di deqa dawî de vekişandin. Çi ye? Mesele çi ye? AKP çima xwe giran kiriye? Dewlet Bahçelî çima xwe giran kiriye? Operasyonê eskerî jî li aliyekî din yani. Ya bi rastî jî divê meriv bi du aliya ve vê meseleyê binirxîne. Yek ji alî tevgera Kurd ve ku em bêjin bîst û heftê Mijdarê de bernameyê xwe bîst û heftê Sibatê de bernameyê xwe bi rengekî bi awayekî stratejîk ji devê Birêz Abdullah Ocalan eşkere kirin. Ew banga aştî û civaka demokratîk bangekî stratejîk e û ji bo pêşeroja tevgera Kurd jî nexşeyekî nîşan dide. Ja ji alî din jî em bêjin kiryarên dewletê ye. Bi rengekî ji alî dewletê ve tê xwestin ku hûn gavan biavêtin. Lê feqet ez her duya bi hev re girê nadim. Bêguman gava meriv wek pêvajoyekî difikire bi gor pêvajoyên cîhanê ya ku heta niha hatiye çêkirin yan jî ew ezmonên ku li gel Kurda û dewleta Tirk hatiye çêkirin, dewlet tişkî kiriye, tevger tiştek kiriye, dewlet tiştek kiriye, tevger tiştek kiriye. Bi vî awayî em bêjin bi gor bazariyekî nexşeyekî hevbeş meşiya. Ama bendeweriyên civakî wisa ne mamoste. Ez vî bêjim yanî lê nuha tiştekî din xuya dike. Ev pêvajo naş bi pêvajoyên din yên li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê hatiye çêkirin û her wiha naş bi pêvajoya din yên cîhanê jî. Çima? Yanî Birêz Ocalan gava herî du mahî di destpêkê de hat diavêtin. Çi bû? Got pkk mîsyona xwe temam kiriye. Û her wiha şerê çekdarî jî wek em bêjin rê û rêbazekî têkoşîna siyasî heta niha dihate bikaranîn. Lê ew rê û rêbaz jî ji niha û pê ve êdî pêwîst nake ku kurd bi vî rengî bikar bînin. Yanî rê û rêbazekî. Dewlet gav bavêje, navêje. Bavêje jî, navêje jî. Ew tiştek bi serê xwe ye tu bêjî. Stratejîk e. Yanî ev ya biryarekî stratejîk e. Piştî vê biryarê. Piştî vê bangê yê ku esas vê biryarê bi cî baniyana pkk bi xwe bû û pkk jî pênc û heftê Gulanê de kongra xwe berhev kir îje tiştekî din jî mesela eger bi rastî ew pêvajoyên ku li cîhanê heta niha çêdibû yan jî ew pêvajoyê ku li Tirkiye heta niha li çêdibû me lê bineriyana diviya bi kongra pkk çênebe çima çênebe çunkî dewlet ne Êrîş da rawestandin. Dewlet ne yek gavek avê, tu Zemîn tiştekî tune bû, rast nekir. e. Zemîn tune bû lê li hember ku zemîn jî tune bû, PKK kongra xwe berhev kir bi vî awayî me peyamekê jî da. Peyama wî çi bû? Digot tu her çi bikî, bi çi awayî tev bigerî, Ez ê li ser biryara xwe bim, li ser esasa xwe ez ê tev bigerim. Ji bo ku ez kongra xwe bicivînim, pêwîstiya min bi te tune ye. Pêwîstiya min bi gavet, avêtina te tune ye. Ez dikarim gavên xwe jî bavêm. Nuha jî qenaeta min ew e ku ji bo biryarên kongrê xwe pêk bîne, pek e, dest bi xebatê xwe kiriye. Heta dawiyê jî wê bi gor biryarên xwe tev bigere wê xwe ji bo pêvajoya nû, ji bo têkoşîna piştî fesihkirina pkk û çekberdana pkk rê û rêbazê xwe ji nû ve wê çêbike. Mame Sî tiştê tu dibêjî rast in. Wisa bû. Lê dewletê dîsa jî hêsaniyekî derxist. Rêber Apo dîsa jî. Karî tevlê kongrê bibe bi peyamê xwe êdî bi rêya Di hin ciyan di dewlet mecbûr e. Dewletê rê vekir ku ji bo kongre çêbe. Ew laliyekî. Ama herî dawî Duran Kalkan dibêje ev biryarê ku me girtine girêdayî hin şertan e. Dewleta Tirkiyeyê ger gav navêje ev biryarê ku me girtine wê wisa bimînin. Nakevin meriyetê. Duran Kalkan tiştekî din ya balkêş jî dibêje. Meriv hevpeyvîna duran qalkan divê ji serî heya binî bi hev re girêdayî bixwîne. Mesela tiştekî din li wir dibêje ku dibêje ku ev pêvajoya nuha ku hatiye destpêkkirin bi rengekî demokratîzebûnê ve girê dide. Yanî eger pêşketin li layê demokrasiyê de ji alî demokrasiyê de çênebe ev rêk û pêk nameşe. Ji bo wê demokratîzebûn ji bo hemû civatê pêwîst e. Yek ya di din jî Cîkî de dibêje ku em ji bo dewleta Tirk gav bavêjin ku tiştê ku em dibîzin dibêje ku li bendeyê ku çekberdan were temamkirin. Heta radeyekî dibe em wê jî fehm dikin. Heta radeyekî em wê jî fehm dikin lê feqet bi racivat hemû kes jî bizanibe ku eger demokratîzebûn pêk neyê û bi vê demokratîzebûnê jî bi çareseriya pirsgirêka Kurd ji alî civakê ve hemû awayekî giştî bi rengekî neyê piştgirîkirin yan jî ji bo gavavetinê dewlet van helwestana bi cî neyde ew ê bi ser nekeve. Yanî ne ku wek şertek datîne pêşiya dewletê. Dibêje ku ji bo pêşketina van xalan Divê dewlet berpirsyariya xwe bi cî bîne. Heta radeyekî belkî derengmayîna wî tê famkirin feqet piştî radeyekê ew nayê famkirin. Ev ya jî tabî gelek sedemên wî hene. Meriv nikare ji hev girê bide. Çima? Çimkî îro li Tirkiye bi qasî misqalî zerre vê gav jî,

Parêzgerê Dêrsimê dijberiya Îkur li hember vê yekê Wezareta Navxweyî û Îşkar girt ji yekî din avêt û falan bêvan fahat ev ya nayê wê maneyê ku her tişt li Tirkiyê çareser bûye. Li Tirkiyê tiştek çareser nebûye vegav. Li Tirkiyê ne ji alî demokrasî ve, ne ji alî hiqûq ve, ne ji alî em bêjin yasayê ve, ne ji alî karanîna parlamentoyê ve bi çi awayî ve, Tu gavek natiya vê. Çima navê jin astengî çi ye? Nakokî heye di navan de. Çima nakokî heye? Em bêjin aliyekî vê pêvajoyê di nav dewleta Tirk de em bêjin aliyekî MHP bi MHP pêşeroja dewletê difikire. Yanî ji pêk hat ew tiştên ku li Rojhilata Navîn bi taybet piştî şerê Îsraîl û Filîstînê, em bêjin Hemas û Îsraîlê dest pê kir, yê Hîzbullah û Îsraîlê dest pê kir, ji bo pêşeroja Tirkiyê xeterekî mezin dît. Çima? Rojhilata Navîn ji nû ve tê sazkirin û di vê sazkirinê de jî destê dewletê ne xurtir. Çima ne xurtir? Ji ber ku bi Kurda re dijminatî dikine xurtir. Ji ber ku bi Kurda re şer dikine xurtir. Hat xwendin ku eger kurd û tirk bi awayekî lihevkirinek di nabêna wan de çê nebe, ji bo Tirkiyeyê jî xeter e, belkî ji bo hemû Rojhilata Navîn jî xeter e, yanî şerekê ji Iraq û Sûriye zêdetir, xirabtir û mezintir dibe ku pêk were. Vê xwendinê ve gavekî. dan destpêkirin bi rengekî çûn Îmraliyê ku ez qenaata min e ku jî beriya van tiştan a bê axaftin gelek demekî dirêj bi Îmralî re dest bi peywendiyê kirine û li aliyê din ya destlatdariyê jî Erdogan bi xwe jî Tevlî daxilî vê nêrîne bibe jî garantiyekî din jî dixwaze. Ew jî dixwaze ji vê pêvajoyê îstîfade bike û desthilatdariya xwe bi rengekî mayînde bike. Yan jî ji bo desthilatdariya xwe jî garantî dixwaze, piştî vê pêvajoyê jî belkî hin garantiyan dixwaze. Yanî tena serê xwe ne wekî ewa bekayê dewletê difikire ya din jî hesabekî wanê din jî heye bi qenata min. Ew jî çi ye? Hê jî li pey dek û dolaban e, bi taybet ser Sûriye. Yanî niha mesela bi Trump re telefonê re axivîn. Piştre peywendiyê xwe li gel Îsraîlê bi rengekî ji nû ve çêkirin. Dest bi hin bazariyan kirin. Di wir de heta hat gotin ku bi awayekî eşkere ji Trump re teklîf kirine ku dibêjin Başûrê Sûriye bira aîdî Îsraîl be bi her awayî ve Û bakurê başûrê Sûriye bira her awayê xwe ve daxilî Îsraîlê be, Îsraîl bira kontrola wî bike, bira hemnahiya xwe ji wir bigire. Lê heman tirs û fikar ji bo Tirkiyê jî heye. Ji bo wê yekê jî divê em jî bakurê Sûriye kontrol bikin. Lê tabê di vir de tiştekî din heye. Gava Îsraîl Sûriye bi gor berjewendiyê xwe kontrol bike, ew tişt e ji bo cîhanê xeterek çênake. Çima çênake? Çunkî li wir rêxistinên terorîst û cîhadîst û falan û bêvan nikarin xwe xurt bikin yan jî ji bo cîhanê xeterek nû derxin holê. Lê feqet heman tişt Tirkiye li bakurê Sûriyê çêbike yanî ew kontrola hêzên destlatdar yên cîhanê bidin Tirkiye, ewê li wir Axekî ku ji bo hemû cîhanê xetere be, wê terorîst biafirîne. Yanî tiştên ku li Afganîstanê, tiştên ku li Pakîstanê di dema xwe de çêbû, heta radeyekî tiştên ku em bêjin li Iraqê çêbû, wê heman tişt li Bakurê Sûriyê jî çêbe. Ja ji ber wê yekê li hevkirinek navêna wan de tune ye, ya din jî Îsraîl vê tişta ji bo pêşeroja xwe jî xeterî dibîne. Piştî vê yekê eger bi rastî Erdogan bibîne ku tiştên ku dixwaze li Rojhilata Navîn bi taybet li Sûriye pêk bînin nikare çêke, dibe ku bi rengekî din hin gavên din jî bavê yan jî dibe ku hêzên desthilatdar yên din yên Tirkiye yên di nava Tirkiye de vê hat piştî radeyekê jî bêjin raweste. Pêşeroja Tirkiye ji pêşeroja akp, pêşeroja Erdogan muhîmtir e. Dibe ku van tiştana çêbe. Yanî hê ew nakokî bi qenaata min navêna wan de bi dawî nebûye. Bi dawî bêguman eşkere nakim vê tişta li derve nayê axaftin ama êdî dewlet bi rengekî Bi rengekî biryara xwe dayî ku eger di Rojhilata Navîn bi rastî jiyanekî nû tê xwestin, ji bo wê yekê lihevkirina kurd û tirka esas e, ser wê yekê jî dikarin hin gavan bavêjin. Ev ya meriv ji ku derdixe? Yanî hin partiyên ku. Dijberiyekî tund vê yekê dikin li wan dinerê, partiyên bi rastî jî hinde xurt nine. Yanî piraniya Tirkiye, vê gav piraniya Tirkiye heta AKP'yî bi xwe jî piraniya wan piştgiriya vê heyamê dikin. Ev tiştê ku em jê derbas bin piştgiriya wî dikin. Ê ku nakin jî tu bandora wan li ser vê yekê çênabe. Yanî nikarin pêşî li vê yekê bigirin. Yanî ez dikarim bêjim belkî rast. Temamî naxwe ye ama piştgiriya siyasî ya vê heyamê ji piştgiriya du hezar û sêzdeh û pazdeh zêdetir e. Ber bi pêş ve çûye. Fakat di vir de Kurd vê biryara xwe pêk bînin. Kurd wê bi gor stratejiya xwe ya nû ya vê heyamê tevbigerin. Ew jî Divê dewleta Tirk mecbûr bike. Çima mecbûr bike? Çimkî dewleta Tirk heta nuha ji gelek tişta sûd werdigirt. Çi bû? Ji xwe re şerê çekdarî ya Kurda ji bo her tiştê xwe weka sedem nîşan dida. Ji civakê re jî sedem nîşan dida. Yanî xizaniya gelên Tirkiye di got sedema wî Terorîzm e. Bi qewsê de dibêjim bi gotinê wan. Ji xeyrê xizaniye yasa û qanûn bi kar nedaniya. Her carê ji bo ku kurda karibe bi hêsanî têxe hepsê gelek tişta gelek tişta dikir lê çi bû digot sedem ev e eger em vê tişta nekin xetera Tirkiye beqayê Tirkiye hincet. Lê nuha ew tişt wê ji destê derkeve. Ya din jî Nakokiya nav Kurda jî sedemek mezin ev bû. Yanî Kurd nakokiyê xwe nedikarîbûn çareser bikin. Nakokiyên navxweyî yanî ew tiştê ku em bêjin hem li Rojavayê Kurdistanê bandora xwe li ser pêşeroja Kurda dikir, hem li Başûrê Kurdistanê, hem li Bakurê Kurdistanê. Rast e, ew hewa ew heweya sar a siyasî di navbera rêxistinên Kurdistanî de qismekî mezin. Qismekî mezin rabû. Îja vana hemû. Destkeftiyên Kurda jî bê bi xwe re biparêze. Eger destkeftiyên Kurda bi xwe re bê parastin, eger têkiliyên navxweyî Kurda di vê heyamê de baştir bibe, eger li Rojavayê Kurdistanê bi rastî jî pêşketinên mezin çêbe yan jî bi rengekî Kurd êdî li wir bibin xwedî statuyekî fermî ne xwedî statuyekî defakto yekî ya wekî wiha û herwiha ev pêvajo li Sûriye ber bi pêş ve biçe, Bêguman wê Kurd di desthilatdariya Sûriyeyê de jî cihê xwe bigirin. Yanî tena serê xwe wê li herêmê xwe desthilatdar nebe. Mamosta hemû tiştê tu dibêjî Tirkiye gav bavêje navêje. Ne mesele ye. Ew ya meseleyê navxweyî Kurdan e, stratejiya Kurdan e ji bo projeyekê demdirêj. Ez wisa difikirim. Divê pêk bînin û wisa qirar jî dane. Niha meseleyekî din eger girêya dewleta Tirkiye li paş keve, Dewleta Tirkiyê bibîne ku êdî ne di xeteriyê de ye. Têkiliyê xwe bi Amerîkayê re, Îsraîlê re, welatê Ewropayê re baş bike. Hem derheqê rojavada Sûriyê de. Û êdî hewcedariya dewleta Tirkiyê namîne bi Kurda re li hev bike. Ew ê çawa be? Wê demê. Ev derînekî bi qenaata min yanî fantastîk e. Tiştekî ne realîst e. Ku realîst bana heta nuha dehan car pêk dihat. Eger realîst bana heta nuha dehan car dewleta Tirk dewleta Tirk êrîşên xwe didomand û çi car behsa vê pêvajoyê nedihat kirin. Yê ku dewleta Tirk aniye vê raddeyê ew tiştê ku tu dibêjî ji ber ku nedikarîbû bike nuha mecbûr maye.

Piştî pêvajoya çareserî ya du hezar û pazdeh xirabû, planê ku du hezar û çardeh de çêkiribû xist beriyetê. Ew plan çi bû? Plana çokdarînê bû. Ne wisa bû. Yanî wê demê dewleta Tirkî ketiye ser riyekî bêveger. Mecbûr e here. Mecbûr e. Mecbûr e here. Mecbûr e ama vê mecbûriyeta xwe jî gava pêk bînin, nuha naxwaze di nav xwe de em bêjin aloziyekî. eşkere bike. Ha ev tiştên ku li ser chp çêdibe bi rastî jî ew divê meriv li ser wî jî biaxivî. Yanî planekî taybet jî bi qenaata min li wir heye. Û bandora xwe çê dike çê nake nizanim ama pêşerojê de em ê zêdetir bibînin. Çunke mesela du hezar û sêzdeh û pazdeh de ê ku dijbariya vê pêvajoyê bi tundî dikir chp û mhp bû. Ê mhp nuha pêşengiya vê pêvajoyê dike. Chp nuha dijberiya vê pêvajoyê nake. Herî dawî Ozgur Ozel serokê CHP'ê Ravîn Stêk re axifî, pir berfirehî, rûportajek berfirehe. Tê de behsa mafê Kurda dike, mafê perwerdeyiyê dike, bikaranîna zimanê Kurdî, heqê Kurda. Divê em weke CHP piştgirî didin eger dosya were meclîsê. Ama di vir de tiştekî din jî balkêş dibêje Ozgur Ozel, Ew tiştên mayînde bi vê desthilatdariya nuha ve çênabe. Yani ez duha rabim bêjim. Ama normal e, normal e. Partiyekî muxalîf e, dixwaze were ser desthilatdariyê. Heqê Kurda eger werin dayîn dibe em ê pêk bînin. Yani vaya ne normal e ku partiyekî muxalîf weke CHP Eviya mesela çima hêviya xwe bi AKP ve meseleyekî girêde? ser partiyayê. Eger tu bi çavê dewletê li meselê binerî, meseleyekî ser bi partiyayê. Ji bo wê yekî mesela e, partî Divê bi nêrînên xwe yê ku ew bên ser desthilatdar vê meseleyê çareser bikin, divê li vê meseleyê nenerin. Qesta min ne ew e ku Ozgur Ozel ne rast dibêje. Ozgur Ozel rast dibêje. Yanî bi vê hikûmetê re çareserî bi rastî jî zehmet e. Mamoste biryarek ya pasa dîrokî ya dewletê tu çima bikî para AKP'ê? AKP'ye ku axwasa zulm li Kurda kiriye di bî salê de wî de. AKP niha pêşî li vê pêvajoyê digire. Ji bo wî dibêjim. Yani dezbêjim Özgür Özel mafdare ku işte, tamam. marifet ve devlete neke para Eci heman tiştê dibêjim ama heman tiştê dibêjim ama bi rengekî divê AKP jî di vî warî de ew nêrînên xuyê berjewebîperest ya Hizbayetî jê derkeve. Eger ew nebe, ne Ozgur Ozel, ne Bahçelî, ne êdin ne êdin nikarin vê gava bavêjin. Yanî li aliyê dewletê de, li aliyê dewletê de divê lihevkirinekî esasî çêbe. Ew lihevkirin çênebige. Feqet guherînên CHP'ê, min dixwest bi taybetî bal bikişînim me wê yekê, guherînên CHP'ê di vî warî de gelek muhîm e. Çima muhîm e? Çimkî ew Damezrandina komarê de ê ku vê stratejiya ku sed sal bûyî belayê serê gelên temamî Tirkîye li serê gelên serê hemû Kurda bi destê wan çêbûye. Yanî piştî bîst û çaran red înkar asîmîlasyon ew xistine berîyetê û heta nuha jî siyaseta xwe li ser tunebûna Kurda pêk anîne. Em bêjin îslamîstên Tirkîye ne di vî warî de wek wan ne difikiriye AKP'yê bi xwe jî mesela nuha di red ê kara asîmîlasyonê de tiştekî cuda difikirin feqet desthilatdariyê de tiştekî di cuda difikirin. Yanî ew siyaseta Osmaniya nû hê jî dev ji ber nedane û dixwazin mesela nakokiya wan a Lozanê jî ser wê yekê. Ew dibêjin ku em bi Lozanê ve me wenda kiriye. Çima me wenda kiriye? Axa me biçûk bûye. Peki em ê nuha çi bikin? Em ê Lozanê tune bikin û axa xwe mezin bikin, mezintir bikin. Lê feqet ê ku Tirkiye nuha serperiştiya CHP'yê dikin, dibêjin Lozan rast e, bi Lozanê ve me dewleta xwe damezrandiye, em bi van sînora ve qayîl in. Feqet guherînekî din çêkirî ew siyasete ku heta nuha me red înkar û asîmîlasyoyê heta nuha aniye, Me xeta kiriye ji niha şûne. Yanî xetayê xwe CHP'ê de hin alî dibêjin. Ew neteweperestên din nabêjin. Divê ew ya biguherînin. Ev yana tabî hemû di nav hev de ne, bi rastî jî yanî divê meriv baş rêk û pêk li vê pêvajoyê binere. Feqet du tiştên esasî heye. Yek, aliyê Kurda di vî tiştî de siyaseta xwe rêk û pêk bi gor Em bêjin stratejiya xwe ber bi pêş ve dibin. Hin e, nakokî hene tabî ne ku tune ne, hên jî ew pirsgirêkên e, hizbên siyasî yan navxwî bi tevayî nehatiye çareserkirin. Yani ev ya tena serê xwe qesta min ne ew ku pirsgirêka navbera PKK û êdina. E, pirsgirêka KDP û YNK jî vê meseleyê Tamam. eleqedar dike. Ama ji alî dewletê ve tu lê binerî Hê jî di nav wan de Zelalî tune ye ya din jî ev deh dozdeh salên dawiyê de divê em qebûl bikin Erdogan sîstemekî nû damezrand. Ew sîstem nuha wê çawa bibe ew bi xwe jî nediyar e. Yanî eger tu sîstemekê hiqûqî, nû, çênekî, siyaseta nû jî bi gor wê zemînê tu amade nekî, tu nikarî pirsgirêkan çareser bikî, tu gava pirsgirêkan çareser nekî, aloziya te wê tena serê xwe bi Kurdaran nebe, wê hemû aliyan re hebe. Yanî civak îro li Tirkiye pirsgirêkên mezin re rû be rû mane û xetera herî mezin jî ji bo Tirkiye hebe. Mamoste em zû zû biçin du sê mijarê din hene. Dixwazim ji te bipirsim yek pakêta darazê yek li Başûrê Kurdistanê civîna dohya partiyên siyasî li ser banga Mesûd Barzanî yek jî ev heyeta ku çû Şamê em zû bi zû çêkin. Niha pakêta darazê çima muhîm e? Yek ji îşaretên pêvajoyê bû. Niyeta baş ya pêvajoyê ka akp, dewlet hepsiyên kurdan berde bernade. Ama me dît ku ji pakêtê derxistin ev çawa çêdibe? Yanî paketê di vê gav tiştê xuya dike tenê girtiyên nexweş hene. Yanî ji girtiyên nexweş wêdetir em bêjin tiştê ku ji bo vê pêvajoyê bibe bersîv tê de tune ye. Ya ez bi xwe berdana girtiyên nexweş jî bi rastî eger rêk û pêk were bikaranîn tiştekî biçûk nabînim. Yanî ew jî gelek muhîm e. Divê em bîr nekin du hezar û sêzdeh û pazdeh de notên Îmraliyê bixwînin, serî heya dawî ê ku zextê da dataniya ser dewletê di got girtiyên nexweş berd in. Girtiyên nexweş berd in. Heta niha jî gelek girtiyên nexweş li zindanan jiyana xwe Dan jiyana xwe winda kirin. Niha mesela girtiyên nexweşî muhîm in. Divê demildest bi awayekî zû werin berdan ka em lê binerin piştî vê paketê çunkî paketê di rewşa girtiyên nexweşî dîsa danîne keyfiyetê. Yanî dixwazin wek bazariyekî bi kar bînin. Tiştekî bazariyê nemaye. Yanî tiştekî bazariyê nemaye. Ozgur Ozel jî dibêje hemî sûcên li hember dewletê Divê meriv dikare ef bike. Çunkî sûçê li hember dewletê ne mesele ama e, sûçên din şexsek li hember şexsekî din sûç kiribe ew divê ne aîdê dewletê yan heqê me tune em ef bikin yani. Aynen Ew wisa ye. Aynen mafdar wisa ê ye. divê Ama meselê mesela de. girtiyên nexweşî bîn fakat di vir de esas ew e ku samimiyet, dewlet wê samimiyeta xwe sibe roj nîşan bide ne di. Samimiyet di qestê min ne tenê ku li hember Kurda wê çi gav bên avêtin. Îrol Tirkiye ya herî muhîm Hiqûq tune ye. Yanî hiqûq bi gor destûra bingehîn, bi gor yasayên heyîn nayê bikaranîn. Problem ew e. Ne tenê li hember kurdan, li hember civakê hemî jî hiqûq nayê pêkanîn. Mamosta hiqûq were pêkanîn jî hiqûqa Tirkiyê ji xwe kifşê ye. Tu li gorî hiqûqa Tirkiyê tevgerî jî dîsa bêedaletî ye. A muhîm ne hiqûq e jî edalet pêk bire. Zîhniyet esas e. Lazim e tu zîhniyet bigorînî. Niha Heyeta Rojavayê Kurdistanê rêveberiya xwe ser çû Şamê li benda çi ne wê çi çê bibe Sûriyê? Yanî tiştê ku divê heyetê dixwî ya herî baş ew e ku piştî Kongreya Yekitiyê ya li Rojavayê Kurdistanê çêbû heyet jî bi awayekî giştî ji alî hemû kesan ve ji alî hemû hêzan ve hatiye pêkanîn yanî heyeta herî bilind em bêjin ew e lê dosyeyê wan gelek di destê wan di yanî ne tena serê xwe em bêjin ji bo pêşeroja Tirkiye Sûriye çi pêwîst e hemû di nav dosyeyê wan de heye.

Wê gelek kes jî dijberiya wan bike, dijberiya şarayê jî bike, dijberiya dewleta Tirk jî bike. Lê feqet di binî de jî, di binî de jî ji bo ku ew pêk neyê gava davêjin. Yanî şar a dehê Adarê di peyman mor kir, du roj hûn de destûra bingehîn ya nû ji raya giştî re ragihand ku tê de Yek tiştek tune bû. Yanî bi gor peymanê ji bo Xwedê yek gotinekî, yek peyvekî tune bû. Her kes li gorî xwe tercume dike wê naveroka peymanê. Ji wî ve de tir yanî dixwazin wext jî qezenç bikin. Lê feqet heta dawiya vê salê bi rengekî wext ji wan re jî hatiye dayîn. Yanî bê sînor nîn ev wexta wan. Ya din jî tiştekî balkêş yanî bi qenaata min şer a zêdetir baweriya xwe bi Tirkiyeyê nayîne. Bi gor Tirkiye tev nagere. Niha sîstema ku şar a dixwaze çêke, sîstemekî weka Siûdî Erebîstan e. Sîstemekî wekî em bêjin Urdun û Qatarê ye. Yanî şerîatekî ku ji alî em bêjin dewletên destlatdar yên cîhanê jî werin qebûlkirin dixwaze çêbike. Niha peywendiyên Îsraîl û Siûdî Erebîstan çawa ye? Çi pirsgirêk nabêne wan ditinê. Siber û şara jî heman tiştî çêbike wê kesek bi şarayê re aliqedir nebe nebêje te çima wan însanan a îdam kiriye te çima nizanim hmm. ara qedexe kiriye nizanim te kafe û dawet û nizanim çi û falan û bêvan te qedexe kiriye te jiyan ji gel re neyiştiye derdê wan ne ew e. Vêlê feqet ew vê tişta bipirsin siber roj em nahiye îsraîlê li ciyê ne li ciyê. Ji bo welatên rojavayî hebûna Sûriye xeter e an ne? Yanî ew cîhadîst wê li wan dera xwe perwerde bikin û dû re jî wê werin li Ewropayê bombeyan biteqînin an na? Pirsgirêk di vî warî de ye. Ji bo ev pirsgirêk yanî ji bo vê tiştê jî şara difikire. Eger sîstemekî bi wî rengî ya şerî çê bike Dikare Kurdan jî di nav de bifetisîne. Yanî ew tiştên ku di hezar û neh sed û bîst û çar an de dewleta Tirk bi Lozanê ve çêkir, niha jî şa re difikire ku bi heman rengî tiştekî nû çêbike. Feqet divir be yek gotirek bêjim biqedînim, Kurd ne Kurdê hezar û neh sed û bîst û çar e. Yê pirsgirêka wan a herî mezinc ew e. Mamoste pergala Rêvebiriya Xweseriya Rojavayê Kurdistanê ji bo Kurdan bûye nirxek manevî pir ecêb. Eger merov çapemeniyê bişopîne, medya civakî û nêrînî kurda bişopîne, xeta sor a temamê kurdan e. Hema her perçeyên Kurdistanê li ser Rojavayê Kurdistanê hemfikir in. Aynen wisa. Pir ecêb. Xetekî sor e, nirxekî, qîmetekî manevî ye ji bo wan. Dewleta Tirk jî hebe, şara jî hebe, heta hêzên hegemonîk yên cîhanê jî hebe. Yanî Kurd ji kudrê tavîz din ama ji Rojava asla tavîz naxwazin bidin. Ev meselekî. Niha em derbasî başûrê Kurdistanê bi elbet Rojavayê Kurdistanê pir tişt hene mirov nîqaş bike ama tabî wexta me jî bi sînor e. Başûrê Kurdistanê li ser banga lezgên ya Mesûd Barzanî civîn pêk hat doh encam çi ye nizanim. Lê navbera hikûmeta Bexdayê û başûrê Kurdistanê her ku diçe xira dibe. Ev îşaretê çi ye? Meaş naşînin, ew jî dawa perê petrolê dikin. Ew ê çawa Wala, safî be ev mesele? Yani Ji civînê çi derket? destpêkê di gava min axivî got ya e, nakokiya nav Kurda tena serê xwe em bêjin gava vê pêvajoyê ve dinirxînîn ne peywendiyên e, pkk û rêxistinê dinan e. Peywendiyên navxwî yên rêxistinên dina jî heye lê bi taybet jî li Başûrê Kurdistanê e, peywendiyên Parti Demokratî Kurdistan û Yekitîyê Niştimanê Kurdistan gelek gelek muhîm e. Gelek muhîm e. Bi têkliyê wan ê Tirkiyeyê re ve eleqedar e, bi têkliyê wan ê Iraqê re eleqedar e, bi têkliyê wan ê Îranê re eleqedar e, heta peywendiyê wan ê li gel Rojavayê Kurdistanê re jî, li gel Sûriyeyê re jî eleqedar e. Îja di vî warî de mixabin, yanî ev bû çend meh, heft heşt meh derbas bû, hilbijartin li Başûrê Kurdistanê çêbû, lê hê jî hikûmetekî tune ye. Ew hikûmeta nû nehatiye çêkirin, hikûmeta heyî jî peymanên ku hemû Başûrê Kurdistanê girê bide çêdike, wekî hikûmetekî hebe. Yanî di esasa xwe de hikûmetekî ku ji alî gel ve hatiye qebûlkirin tune ye û çendîn sal e jî wisa ye. Îja ew pirsgirêk heta ku çareser nebe, pirsgirêkê wan ê Bexdayê jî wê çareser nebe, çima? Çimkî Bexda Ji nakokiya navxweyî ya Kurdan li Başûrê Kurdistanê îstîfade dike. A bi vî awayî jî ew herêmên ku niqaş li ser wan heye di serî de Kerkûk hê jî pirsgirêka wî nehatiye çareserkirin. Hê jî pirsgirêka wî nehatiye çareserkirin bi gor madeyê sed û çil û duyemîn diviyabû heta niha referandûm çêbana. Îja wan tiştan re çênabe ji wan îstîfade dike. Û li hember vê yekê jî hêza xwe bi kar tînî. Hêza wî çi ye? Hêza wî pere ye. Pereyê ku destê xwe de heye wana ji bo karbendên Başûrê Kurdistanê, ji bo pêşmergeyên Başûrê Kurdistanê naşîne, meaşê wan nade. Hin sedeman bi gor xwe dibîne ama ew sedem jî ne rast in. Yanî nuha sîstemekî em bêjin ji alî aborî ve navbera Iraq û Başûrê Kurdistanê de tune ye. Em bêjin Kurd li Başûrê Kurdistanê di rêvebiriyê xwe de sîstemekî çê nekiribe. Bankayekî ya Başûrê Kurdistanê tune, bankayê partiyan heye. Artêşekî ya Başûrê Kurdistanê tune, artêşa partiyan heye. Yanî hêza pêşmerge hê jî nehatiye ba hev. Em bêjin yasa û qanûnên Başûrê Kurdistanê tune. Yasa û qanûnên Silêmaniyê heye, yasa û qanûnên Hewlêrê heye. Ew jî Di destê partiyan de ye heta ve heta destê rêvebiran de ye. Yanî tu însanekî bikujî dibe ku sibe serê sibê neyê girtin jî. Çima? Dibe ku hin rayedar bêjne ku viyan negirin. Gava got viyan negirin ji bavê kê zêdeyî wî bigirin? Evan sîstema de divê bê çêkirin. Ew pirsgirêk heta wek çareser nebe. Kek Mesûd baş kiriye. Baş ku civandiye qedebe ev pirs. Ji bo vê pirsgirêkê hatine bahev lê hêvî dikim ku ji bo pirsgirêkên esasî bêne bahev û wana çareser bikin. Gelek spas dikim mamosta sî û pênc deqe derbas bûn te behsa panzdeh deqe kir min ji te re got bû panzdeh deqe têra me nake. Tê axir gola xwe bavêje. Sî û pênc deqe jî têr nake. Sohbeta te pir xweş e. Sağ ol rica dikim. Pir kêfxweş bû mamoste. Her hêvî. Hêvî dikim demekî dirêj de em bikarbin hemî meseleyên kurd û kurdistani wisa rêz kin.